Each time dem come with new law, I go still come, make I come still use this law still take educate our brothers and sisters wey e no still understand the wetin e dey happen for the country. Na im make am for our people wey still dey back in Africa, make dem still know wetin we still dey pass through for here for Italy, say everything no be the way we see am o. Wetin dey happen? So, about two days ago, the government come talk say May nobody comot for their house, make dem no dey comot everywhere because of this virus because why if you comot for house go greet person so if you wan go greet am you fit shake am, you fit hug am, you fit do any other thing wey go fit take make this virus take contact to the second person na him make am this virus dey fast well well take dey move from one place to another so when this virus first start about three weeks ago na few people first get am for north of italy wey dem dey call lombardia and veneto so now now na emilia romagna which is another region wey still affect well well so e dey among the second region wey e go get this virus pass now na for the whole italy So they come talk say they no want to see red zone for Emilia Romagna region or Lombardia region or Veneto region. So now make they come bring total shutdown of the country. What it mean be say make people know they come outside again. So our people sometimes they see they come outside. Like yesterday now na for my place of work na im dem come tell us say this morning if you dey if you dey work for bar, restaurant or you dey work for any other place wey for dey do massage or barbing or dem dey do saloon or dem still dey do any other work wey una no fit respect one meter distance from each other dem say make dem close make dem stay for house for those people wey dey work government go still take care of una if the time don reach anybody wey still get particular iva they say they'll still settle those people when time don still reach so more na stay for house make this virus no dey move from one place to another so na im make am wey world health organization wey italo dey call oms come talk say this virus the way they dey move fast to, from one person to another for people to people now e don reach from Epidemic to to um pan um pandemic which mean sey de whole place now na e don dey everywhere for dis Europe no be only Italy. So de na only Italy be de first country wey e just shut their country down sey make their pipu stay for house. Like America sey from tomorrow which is on de thirty on de on Friday which is on de thirteenth of March say their own flight no dey come dey come down for Europe again except for England wey be their colonial master. So now say me I come use the opportunity see take advise our people say if you wan dey come out restriction dey o So if you come and say police gbab you or any other governmental um setup come ask you say why you come out if you no get cogent reason wey that na big English wey people dey talk say good reason wey make you come out if no be because of work or where you for get resident or because of your children or because of say sanity maybe the person no well you wan go buy something for pharmacy or you wan go do shopping for house if you no get that reason government go give you wetin dem dey call fan which fan wey dem go give you na two hundred and six euro fan or you go stay three months imprisonment wey our people dey call jete so if you don stay for three months imprisonment before you go come So di pesin name go fit still enta um crime list wey go still tarnish image, e no go fit still apply for document again wey dem dey call permanent permit of stay or passport. So make our pipu use dis medium still take stay for house. Make una no tok sey um abeg we wan go pray or we wan run go church sey bible sey Bible tell tell us sey Di garden of si of di saint make we nor forsake am abeg we nor know dis bible pass pope wey e talk say na streaming wetin dem dey call internet na im e wan for give im message make our people stay for house because bible talk am say where two or three for gather He dey with us for there. You understand me? Na so na there he for talk am for the book of Matthew eighteen twenty say where two or three for gather, he dey with us for there. So na because of that one now I suffer carry my family na we join hands together still dey pray for government for God make dem still give inspiration to those people wey still dey under uh, sanitary area make dem for see the solution to this coronavirus so if your friend come tell you say mo go bar mo go uh, garden mo just go drink abeg if police gbab you for road you no get this auto certification wey dem dey call uh, auto declaration wey be the form wey dem dey fill before you comot for house If you no get am, na mota dem go give you which dem dey call fan where you for see this form wey dem dey call auto declaration na the site of Italian minister website na you for get am if you just type ww dot Eternal, the which is I-N-T-E-R-N-O.gov.gov.it stroke IT. If you just click on the first page wey go display, you go see where they write Módulo per Autocertificazione. If you just click on that modulo, na PDF file you go just download. And if you download those PDF file, you go see these two, you go see this one this one wey i wan show you so you don see am so so this one wey i dey show you so na be the new one wey e dey now so the one wey dem first bring na this old one na there dem for talk a list of country wey dem first ban before the president come talk say make dem no restrict those northern area region but dem come say make dem restrict everybody wey dey for italy because when they talk say make dem close those northern area a lot of people wey dey work for that side just quick run enter train all of them don go reach us so na make this virus come reach about ten thousand so anybody wey dey because of this virus dey give fake rumours Dem say goment say dey come for una o so make una mind di way una take dey talk for internet because those things wey people our people go just dey share abeg o make una make una some people don die o this one don die o na so you hear for this one o abeg make una sofri carry una temper down God dey save him people, make una stay una house. Make una no so talk say because of say una no dey go work, make una go dey greet one person one from one place to another. Make una stay for una house. So how dem take dey fill this form? Many people dey ask me say, bros abeg I no know as I go take fill this form, which is this form wey I tell una so. After una don download am, before una comot for house, una make sure say una fill am and una place of work Una o see tell dem say make dem put stamp if you know say you dey go work and before you comot for house you fill am where dem where dem write say soto scripto you put your name for there where dem for born you you put the date of birth where dem for born you il and the place where dem for born you put am for there where you for still get resident you still put am there and the street where the resident dey na be the via you put am there so where dem write identification

then your phone number you you still put am join am so you go come talk say i hope dem come tell- ask una say i hope una know the consequences wey e dey wey you make you comot for house na im be this declaration so the consequences na be the sanction s- wey e dey which is two hundred and six mota which is fine wey dem go give you euro or you face three months imprisonment. So na I come use this medium say dem come still put am for under say if you need to move say you no get any other thing one of the reason wey you need to move be say because of work and work now na no be work wey be say you dey work for bar or you dey work for restaurant dem don close all those one down or you dey work for saloon dem don still close all those one down the only work wey dem come leave now na few work wey you know say work wey dem dey call smart work wey you fit work for house or those legbuke work wey you fit still give distance from your co-worker na im be the work wey Italo come leave so every other work dem come close am dem come still talk say if you still get the reason for like say your health Uh, say say cause say person dey sick you wan quick rush am go hospital you fit still get that reason or you dey resident for that area so the law be say for commune wey you dey so which is the quarter wey you dey if you wan comot for quarter wey you dey you no need this one but if you dey go other quarter you need am before you comot for house you go feel am before you comot for house in case if police stop you you just quick give am say see the reason why i comot for house for our people wey still dey run church please make una still tell una member say make una still stay for house o because our people dey perish because of say dem no get knowledge because bible still make us say make we still dey respect the law of the land na im make am say may i still use this medium still take tell our people say Mo una suffering stay for house make this virus no too much spread because if this virus don die down we fit dey come out so if any need dey for our Christian brothers and sisters say dem must still go church mo una use wetin dem dey call Facebook or any other social media mo una take add una members so dat from inside your house you fit give deliver your message and pray together to all your members but if you come say you you wan still use say men God say make you fit tread upon serpent and scorpion say e no harm you say you wan go so at the end of the day now if you wan go you come go get this fan of 206 or dem come tell you say make you go stay for jetel wey dem dey call prison for three months at the end of the day nobody go come bail you o everybody go answer your papa name if you know say you get ear abeg shine your eye o but if if you see look the other video wey i come see drop i first talk say if you know say you wan travel for this period make una first shine your una eye if una first remember when i talk that thing that time people come think say maybe i just by talk am because these things wey we dey call so so this thing don dey pass be careful because No ma no dey waka up and down if una wan travel make una suspend una travel first because now now everything don tie wrapper o because where the thing dey go now now na only God na him go fit help him children so make una no forget to still subscribe to my YouTube channel because of say my brother anytime wey I still drop new video una go still get alert for una Facebook the reason why I dey knack this thing for pidgin English be say I want make everybody for understand both the people wey still dey Nigeria wey dey still dey talk say make their people still send money come make dem know say their people no fit come out for house go send money now because if dem gbab any of them na reggae o na I say make I still tell our people for pidgin English so this one no be say na to create fear for our mind of our people na to respect the law wey government talk for Italy say make everybody stay for house and for those people wey no still get work So say dem no say dem no get anything wey dem take dey work wey government know say e get wetin e see talk say wey go fit take help people wey no get work dem never talk that one o so if you no get work now na God we go come dey pray make e fit help una because Now now everywhere don tie wrapper o so if you know say you no dey work make you go look for where somebody go fit still help you for work wey government go still know say this person fair e get work but na because of this situation no fit comot for house so if you know say you no get work no work wey no payment o for una side o for government hand but why those people wey lose work wey get this thing government go give una money small small as the matter reach so na here i will for end this video my brothers and sisters make una share this video make una no forget to subscribe so i still remain your brother anthony una bye bye ooo.